Asiomo, ũcio karĩ kĩ wa gũcana ngari, tondũ ndĩrona nĩ nguo riitho rĩmwe, na ngirigo yothe ĩrĩ thĩ. nyonete ũhoro kangu atarĩ Ĩĩ, ta mbazi ya mĩhang'o niĩ ndirĩ mũkenu kaĩ woraga mũndũ? acha niĩ ndeka ũguo-ĩ Ĩĩ, ngumĩte nyanyukie nĩguo. mũico wa rami nĩguo ndaingĩrĩra kariceni ĩĩ ndagera mũnyũ ĩ nĩguo nyumĩrĩre waraco ĩĩ o gũkinya njeti haha mazai wa ndiang'ui araitithia tũmaramurĩ nĩ ngũhona ĩ ndakora hena rũkũngũ rũingĩ ĩĩ tondũ kuma na karũhuho hoyo eho na tondũ nyuma cimindi-rĩ ĩĩ ndamba gũgĩkinya kinya mburĩki-ĩ ĩĩ karũhuho kahĩtũke ĩĩ karokongogaazi rarĩ ee nĩ niĩ ũcio ndagĩkinyĩrĩria gaciko ehe niĩ rĩ ee ndinamenya harĩa njaũ ya ng'ombe ĩcomokire ehe ndĩmĩonire o hinahi ee kũgeria gũkinya mbure kinyĩrĩrĩrĩ wapi ndagambia njaũ yene kũu wamiuraga o hau hau ee ndamenya eiza ee nyumĩre tara ehe kana njeterere ũrĩa gĩkaina kĩi ona ngenda kuina gitari mahiga ii ehe no hindi iria ngwicuranagia ri ei ndona muthuri uri na mbue mutwe ei arungie mbere yakwa ari na itimu ehariirie uu ati ingegeririe hanini gukurithia ngari gukinyukia ikinya rimwe guo Ĩ, ingemundirwo itimu ria gicuri Ehe. riumirire nyunjure hau ri Eh, harĩ na ũgwati mũno niĩ rĩ ĩĩ yakiuma njoete moko igũrũ merĩ nĩguo rũrĩ rũri rwa kuonania atĩrĩ ĩĩ ndĩrenda sayũ ehe ndera mũthuri ũcio atĩrĩ ĩĩ niĩ ndirĩ na ũru ehe ũcio no mĩtino ta ĩrĩa ĩngĩ ĩĩ na ndirĩ ũndũ ndege harĩ gũkinya hau rĩ ĩĩ no mũhaka wĩnyihie gũtirĩ ũndũ ũngĩ ĩtiguo rĩu ndoria mũthuri tondũ nĩ gwekĩka ũguo-rĩ ĩĩ ũkwenda atĩa ĩĩ tondũ mbara-rĩ ĩĩ ndĩkĩninagwo nĩ mĩari gũtirĩ ũndũ ũngĩ hĩndĩ ĩyo mũthuri-rĩ ĩĩ ũrũme-rĩ ĩ ũrĩa arĩ naguo nũhuria ndaka Ĩ, ndũrĩ wawona nĩguo ĩĩ ona arainaina mĩromo-ĩ ĩĩ ĩ nĩ ũrũme ĩĩ akĩra atĩrĩ ĩĩ niĩ njaũ ĩno yakwa korwo nĩ ũmũthĩ ngũmĩendagia rĩ Ĩĩ, ingĩamĩendia ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ngiri icio rora ciara itanaganda ngiri ikũmi. ĩĩ anjĩra aramĩendia ũguo ĩ Ĩĩ, tondũ ĩkĩrĩ na mwaka ũmwe nĩguo. njaũ ĩno yakwa anjĩra atĩrĩrĩ Ĩĩ, njaũ ĩno yakwa nĩguo. ndĩrendaga kũmĩrĩithia mĩaka ĩngĩ ĩigana Mĩaka ĩna, ĩĩ nĩguo. tondũ ndĩrendaga ngamĩendia ciringi ngiri mĩrongo ĩna mĩrongo ĩna ĩĩ kwoguo o mwaka o mwaka ĩrongerera ngiri ikũmi ikũmi ĩĩ kũringana na icabu rĩake hoyoeho nĩũgũkĩrwo kunda ĩĩ mũcuri ũrĩa rĩ ĩĩ anjĩra we rĩ ĩĩ arenda ngiri mĩrongo ĩna iria angĩkamĩendia thutha wa mĩaka ĩna ĩnakeke kũhana atĩa ĩĩ na njĩra atĩrĩrĩ na ũnyite wega ĩĩ akorwo ndikũmũnengera ciringi ngiri mĩrongo ĩna rĩ ĩĩ ndĩgae na njuge ihoya rĩakwa rĩa mũico hau rĩ Mm. ai harĩ na ũgwati mũhithe ĩĩ niĩ mũhuko wakwa rĩ ĩĩ nyumwo na ciringi ngiri ĩmwe peke yake hau rĩ eh ndĩrona ũgĩthiĩ eh ndamuria mucuri uyu ĩĩ na tondu mundu ndagiciaga na mbeca baribari hingo ciothe ĩ tondu nda- mundu akiũĩ harĩa oima ti harĩa arathiĩ akĩrĩ guo ndamuria atĩrĩrĩ ĩĩ no wĩtĩkĩre tu ngũrĩhe na ceki nĩguo anjĩra atĩrĩrĩ ĩĩ we ndaramaka kana kũrĩhwo na ceki

nĩguo ndamũria eh, wĩtagwo atĩa sa ehe anjĩra andĩka kuyu wa mwaza timũbatithie ona ndinenda kũmũria ĩĩ ndandĩka na kĩmonimoni pay kuyu mwaza kenya shilling 40000 only nĩguo